Mba'éichapa che ermanokuéra akompartise penendivekuéra ko'ág̃a peteĩ versíkulo iporãitereíva jajuhúva San Marcos kapítulo treinta y cinco guive oñepyrũ. Jesús yma oikóramonguare ko yvy ári, idisipulokuérandi Ha umi disípulo ovy'a hendive pórke hetaiterei mba'e iporãva milágro ojapo Jesús. Ha umi hénte oupa hapykuéi pe solusión reka. Ha ka'aruetéma Jesús ikane'õma. Ha he'i la ñande versíkulove, Ha ka'arúmaramo. Upe ha árape, he'i ichupe kuéra, Jahasána pe mboypýri. Ha oheja umi hénte kuérape ha oho ojupi pe kanóa guasúpe. Ha Jesús ikane'õgui omoĩ la iñakãngytaguãve ipuntaitépe he'i, Ha oñeno'õke. Oke hatã ha'e. Ha insegidamípe ohóvo hína pe y ái hikuái ou peteĩ yvytu neratãva he'i. Ha oñepyrũ pe y ipochy. Ha oñepyrũ ombokacha hatã la ikanoakuéra. Ha oñepyrũ oike oikéma la y. Ha oike tuicháma voi la y la ikanoápe ha oñepyrũ idisipulokuéra okyhyje. Okyhyjéma ramo he'i ojupe, Emombáyna ñandéve pe Maestro. Ha oho Jesúspe he'i, Maestro, ñañehundipátama. Nerepenái ningo nde orehe. Opo opu'ã Jesús ha he'i okoroi pe yvytúpe ha pe yguasúpe, ha upe petépe yvytu ha yguasu okirirĩ he'ẽ. Ha he'i chupe Jesús mba'éreiko peẽ pekyhyje he'ẽ ojere idisipulokuérape. Mba'éreiko napejeroviái? Ha okirirĩ umi idisipulokuéra omaña ojupe ha he'i, Máva piko kóa? Ko'ã yvytu ha y jepe ohendu chupe. Hermanokuéra, enesesário ñande jahasa peteĩ sirkustánsia ko yvy árimímo. Ko múndo orrepresenta pe mar ha ñande jaguata jahávo Jesús ndive péro avése naijekuaái ichupe. Igústo la jaleéramo la iñe'ẽ la milágro ojapóva, enteroite mba'e péro ñande ha'ete lomímo naijekuaái chupe jakyhyje ha najejeroviái jey hese. Ha ñañepyrũ ko'ã mba'asy oúvagui jakyhyje. Ha heta vese ñande ñanderasýrõ avei jakyhyje aveína ñamanduséi. Anína hermanokuéra jakyhyjéti. Jesúsgo oĩ ñande ypyetépe. Ha'e ningo he'iva'ekue Péina nko che aiméta penendive opa ára ko mundo opa peve, ndevesarái piko hermano upépe. Nde oiméne aikuaáre kyhyje ha'eha, che a veces og̃uahẽ avei pe kyhyje pero che mandu'a Jesús che ypyetépe oĩ. La jajapova'erã hermano Ñañe'ẽmi jasapukaimi pe Jesúsre. Ko'ã disípulomo ndoikuaáinte ichupe mba'éiko nde'i ichupe, ha'éva oikuaái che Jára. Maéstro, he'íne chupe. Oikuaa de gran maéstro ha'e, péro ha'ekuéra noñembojáraiti hese. Ha ñandéko ermáno ñañepyrũva estregia guive, jahechakuaami Jesús ñande ypyetépe oĩ ha oñangarekoseha ñande rete. Ha cualquier problema oĩva circunstanciape ñanerendúta opu'ãta ojoko, porque ipoguýpe oĩmbaite entero mba'e ha'e omaneja ko mundo ha mba'éreko hermano jakyhyjéta tou la oúva ko mundope ñande ñaime hatã va'erã Jesúsre ñañekarama hermano. Anítei ñanekangy jahechagana ko mundope jaguerekoha peteĩ Dios todopoderoso oikovéva Ñame'ẽ hag̃ua umi héntepe konsuélo, alívio, ñame'ẽ hag̃ua chupekuéra salvasión, jaikuaaka chupekuéra ñande rekove rupi mávapa la Jesús. Ha Jesús ojapóta hembiapo ñande jajeruréa ichupe. Ha ja'e Tupãme ko'ág̃a ko árape tañanderovasa, ha jaheka ichupe ha jasapukái ichupe renda.